Ɔdwen dansi ho, na kyerɛ sɛ ɔdwen Nyame akoma deɛ ɔn. Ofiri sɛ ɔyɛ adeɛ a daakye daakye bi ɔni hɔ a ne mma ɔmo mmrɛ ɔmo bɛbɔ bra pa. Kyerɛ sɛ papa Nyame hyira wo sɛ woansan nkɔ baabiara nso ankɔtɔ nneɛma papa no na wobaa ha hu sɛ ha na nneɛma papa a yɛde si dan wɔ. Na nnɛ nkɔmmɔ a yɛnenam abɔnten a yɛredie, yɛrehwe ne yɛbɔ no te sɛ kɔtɔbɔn no. Yɛpɛ akyɛ oo, yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ awadeɛ ne mpratweɛ deɛ he na ɛmu ayɛ dɛ paa? Ɛɛ awadeɛ ne mpenatweɛ. Yeah.
Mpenatweɛ ne sei no me ma dwen o. Mm. Wɔn sa yɛ mpenatweɛ no. Mm. Ɛyɛ a ɔdɔ no mm-hmm. eh, Bibroni fɛ bi sɛ infatuation. Infatuation. Wohu nipa no na ne ho ayɛ akɔnɔ. Okay. Na ɛnyɛ adeɛ a woware no. wɔn mu ade no. Na mpenatwe no bi nso tumi kɔyɛ awadeɛ because no ɛtumi ba no sɛ ɛbɛyɛ awadeɛ a na wo bɛrima no w'ani suade hunu no wahu wɔ ɔbaa no ho. Na mpenatwe no bebree kɔba no sɛ wonnyi nipa no nni nti mohwɛ sɛ mobɛyɛ kɔm mobɛyɛ baako wɔn ade no. Na deɛ ɛdɛ paa ne awadeɛ. Ɛɛ, awadeɛ no so, wonya nipa no a ɔdɔ wo nso wodɔ no no, waware no no, asomdwoe bi fi sɛ woakɔ adwuma, w'adwene bom kakra, nya nneɛma nkɔ so papa, woduru fie, oh, darling, nneɛma te sɛn? Ɛɛ, adwuma te sɛ, oh, sei ne sei, oh, wode nya wo ho aboterɛ. Wei deɛ yɛ mmere tiaa bi, ɛbɛtwa mu. Na mpratwe no bi wɔ hɔ, anaa mpra no mu binom wɔ hɔ a, wɔnni aboterɛ, especially sɛ. Ahokyerɛ ba a, na ohu sɛ mpena no, ɔyɛ mpena papa anaasɛ ɔyɛ mpena bɔne. Okay. Wahu ade no? Na kyerɛ sɛ mpena no, wopɛ sɛ me, like baabi te ate wase a, ɛɛ, wopɛ sɛ ohu sɛ wo mpena no, ɔyɛ papa a, ɛyɛ tam a ahokyerɛ aba wo side. Ɛno ne ade no. Ɛɛ. Ɛno ne ade no. But na ɛyɛ a ɛdɛ wɔ mu, ɛyɛ a like bɛrima wo ne ɔbaa ɛtwe mpena, wonya dɛ kakra wɔ mu. Ɛdɛ wɔ mu. Me ba ɛdɛ wɔ mu. But wo ware a na wobɛhu sɛ wobɛhu two difference no. Because mpena ntwene deɛ wontwe mpena. Adwene no nyɛ set sɛ woware no. Wahu adeɛ no yɛn nyinaa agya. But obi ne obi atwe mpena ma mma nyinaa afiri mu aba o. Yes mma nyinaa afiri mu aba. But nipa no mma no nyinaa firi mu baeɛ no wayɛ n'adwene sɛ ɔware nipa no anaa? Anaa sɛ ɔne nipa no ɛretwe mpena no na ɔno. Obi wɔ hɔ a mpena twene no na wɔn deɛ wɔn dɔ aso san. Ɛsɛ sɛ ɔsi n'adwene. Ɛsɛ sɛ ɔsi n'adwene. Na ɔware no. Ɔware no. Na kyerɛ sɛ awadeɛ no mu wɔ dɛ. Kyerɛ me nneɛma baako mmienu bi a ɛwɔ awadeɛ mu a ɛsɛ sɛ obi afoɔ so ware. Oh, awadeɛ in particular no ɛma biribi ka sɛ stability. Stability. Wɔn ade no. Mm. Ɛma eh, woyɛ focus. Woyɛ focus, okay. Wonkyekyɛ w'adwene no. Mm. Wɔn ade no. Na mprɛnhwɛ deɛ a.

Obehu nea wayɛ no ho. Ah na kyɛ sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛbɔ forty no. Dabi dabi dabi oh sometimes no ɛyɛ ɛno a yɛtie tie na akɔnɔ nso a ɛwɔ yɛ ho no ebi wa sɛ ɔhyɛ wo nso ɛnyɛ akɔnɔ no biara na ɛyɛ akɔnɔ papa ɛndɛ se ɛyɛ holiday sanka sɛ me si mu na agya mɛkɔ adwuma Monday ba me hwɛ no no. Me kɔ site akɔhwɛ one two one two bi me me brɛ pa ma bɛ fie ma didi bɔs me se yɛn wo fuo yɛ bɔbɔ tu na ayɛ ready ma di oh tintim me twɛ se kakra bi a me ne obi a ni asɛm wɔn wade no okay no ho eh ba ba se no ba ko na ho hia me wo bɔ bɛ sɛ oh a natural fact kai kai utrim me me me me se ma nyɛ ma dwen sɛ me bobɔ kɔ ba ɔmo ba na ɔmo hu se deɛ me te na na ɔmo yira mo one Ebia obi wobɛba weekend sei no me kotodwe si fam me pepa me dan mu me pepa nneɛma ho me wie a ma yɛ me ama aduane a me di ebi nso a ɔbaa ne ma ka banku ma yɛ nkuruma si ne nyinaa na ɛfrɛfrɛ odi odi wie no deɛ me ba odi wie no wɔn twi kyikyi si ne mpo no ɔwɔ he a ɔwɔ he a ebi si nnɛ nti sei no ɔnyɛ married material dabi ɔme kyɛ sɛ deɛ he wobom sɛn me bom sɛn maa bɛyɛ sɛn na ɔyɛ a wobom oh, mɛtumi akan mɛtumi aka yi roughly sɛ m'anim bɛtu mu about six six six no na two na yɛ serious sɛ baako sɛ na ne maame mpene but now no wanu no ho ɔma dɛm wobɔ baako wokasɛ no two small wokasɛ mebɔ baako a na kyerɛ mahyɛ da But na me pɛ awadeɛ no. Sɛ ne nyina nsa wo hyɛ dɛ wa hyɛ ne nyina yɛ mbɔ mu. Yo six.
Ɛsi deɛ ɔtwi mu ne ehu.
Wohu sɛ ɛno ti o mbɔ mu no ho hia me. Sɛ na wo ka sɛ bra twa nyɛ dɛ na wotumi to wo bo ase bɔɔ one Two, three, six. Nti dɛn ti na ana wosan kyerɛ mu sɛ marriage material dɛ wonni mu paa na still wotumi bɔ six na kyɛ sɛ adeɛ a wonni mu paa still no challenges kakra tumi ba mu o. Eh, that time no na menyɛ experience. Okay, that time ana wabɔ bɛyɛ six na yɛnyɛ. Na menyɛ experience.
Okay. Nti afterwards no me a mede m'ani too fam. Okay. Me mesisee saa six no ɛna mehu sɛ no wei. Me hu wei me hu wei ɛyɛ ɛyɛ ɛtɔ sini me hu sɛ ewu sɛ wɔ nipa ni sɛ ɛtɔ sini me hu sɛ ewu sɛ wɔ nipa no ɛtɔ sini wɔn ade no ɛhɛn nti me ka ne nyinaa bɔ mu ɛna me hu sɛ no wo ho one or two three signs yi a nipa sɛ no ale so betumi asik akɔkɔgye. Nniti wɔ aware mu. Yeah. Ne na, ɛhɛɛ.
Hwɛ camera no anim ma yɛ nipa baako mmienu ba futu ɛfa ɛɛ six no deɛ wabɔ mu bɔ one two three six te sɛ at least obi gu so bom na ɔnyanya bi ama ne ho sɛ ɔma ne mpa aba ɔnkɔ so amom. Daabi Ɔyɛ deɛ fa w'afutuo brɛ yɛn. Afutuo a mɛma ne sɛ, mpena twe no, ebi wɔ hɔ a ɛtumi sɛe abrabɔ.
Woretwe mpena na wonte aseɛ a, bɛn ɔpanin bi a n'ani afi. Wohwɛ a, n'ani da hɔ a, nsɛm a ɛfiri n'ano kyerɛ sɛ wei ɔyɛ panin. Nyansa ne nimdeɛ wɔ ne tiri mu. Dɛ ne no na bisa no sɛdeɛ wowɔ bɛbɔ wo bra no ama no. Ama mpena ntweɛ ne sɛ, Nyame yɛ abono a, ɛno ɛbɛtumi ayɛ. awareɛ. Ɛkyerɛ sɛ ɛɛ bratwɛ tumi sɛe abra ebi tumi sɛe abrabɔ. Thank you yeah.
Okay. Yeah. Afei no ɛɛ mepɛ sɛ mema yɛte saa adeɛ wei ase o. Mm-hmm. Wada Roma yɛhwɛ first na ne yɛware amammerɛ ne nna a yɛware wɔ asɔredan mu no, deɛhɛn na wohwɛ a ɛkyɛ paa?
Mepakyɛw, asɛm yi a wobisa me yi, anka wokɔ Registrar General, wɔn na wɔbɛtumi ama wo the exact aware percentage a yɛde kɔ asɔre na deɛ yɛyɛ yɛware as Ɛwɔ fie, fie amammerɛ deɛ nea no. na egyina na nea na egu. Wa- wo- Ba me eh, mframa mu no, mete sɛ deɛ yɛware asɔre mu egu paa. Efie deɛ no kyɛ kyɛn a- ɛ- asɔredan mu. Meka kyerɛ wo.
Na asɔredan mu deɛ na Yesu Kristo ɔretwe de ampowa Ghana, Africa yɛagye atum wiase nyinaa nim sɛ ɔno deɛ ɔhyira so a na ɔde ne mogya sɔ ano. Ɛyɛ dɛn na ɛno mmom ɛtumi gu ntɛm ma baako no mmom a yɛn nana mo deɛ a na anka yɛtumi ware wotumi sɛ bi nante 80 years, 100 years na ɛno tumi kyɛ. Dɛn na ɛde saa deɛ no ba wɔ w'adwene mu? M'adwene mu no, wohu sɛ nna no yɛ tradition no yɛto no agyagyaa mu. Na kyerɛ sɛ tradition ka ho hia. Ya yayɛ tradition sɛ ɛyɛ bosomsom. Ahaa. Nsɔfo no bi ama no ayɛ sɛ ɛyɛ bosomsom. Ok. Na yɛ tradition nyɛ bosomsom. Ɛnyɛ bosomsom. Ɛnyɛ bosomsom. Na kyerɛ sɛ yɛn tradition na ɛyɛ. Ok. Mɛfa no sɛ ma memfa bi nyɛ mfatoho. Fa, yɛnkɔ yɛn anim.
Wohu sɛ edu mmere bi a ɛka sɛ yɛnkɔ afuom. Tetefo no ahu sɛ even nwura no wonante so too much a ɛyɛ dɛn? Ɛhye. Ɛhye, ahaa. Na kyerɛ sɛ nwura no nso wɔ mfasoɔ ma nnipa. Ɛnyɛ bi na wote na wode yɛ aduro nom.
Ɔmo ade no.
Nti mmiri bɔ yɛnfa mmiri bi nto hɔ sɛ nnɛ no yɛnkɔ afuom hɔ anaa yɛnkɔ nwura mu na nwura no nso ɛnrejuvenate
physically, spiritually. Yɛn hanom no, yɛn yɛ spiritual, African spiritual aspect no, ɔmo se ɛyɛ bosomsom.

Yeah. Indians rekɔ space. How many Christians do we have in India? Menka sɛ Kristosom nyɛ o. Oh, dabi sɛ ɛyɛ adesua na yɛsua, eh, But analysis na nea woyɛ.
wosua no Mhm. ka hu sɛ bisa ho sɛ adeɛ a mesua yi Ɛhɛ. n- nsesae bɛ na ɛde bɛba m'abrabɔ na ano hwɛ nyamesom no ade no akɔyɛ sɛ yɛde ehu mo na ɛhyɛ yɛ mu Ah, yɛde okay. ehu na ɛhyɛ yɛ mu Ɛyɛ nyamesom no mu no. meka kyerɛ wo, yɛde ehu Ɛna na ɛhyɛ- ɛhyɛ yɛ mu Okay. Nyamesom nyɛ ɔdɔ ade a wodɔ te sɛ wo yere wodɔ wo yere ne wo biribiara nyɛ saa na nyamesom no nyɛ wontumi nka nkyerɛ me memmɔ ɔsɔfo no din
ɔprikyi ɔprikyi no ɔprikyi no so I want people to clap into my way no you don't force the congregate to, to clap, clap. you are preaching ɛna one side ɛclapeyɛ ɔsɛ nyame nhyira mo ɔmo a man clap no ɔmo yɛ dɛn Na kyɛ sɛ bɔnsam hyiraa wɔn no no.
M'adwene nie. Na kyɛ sɛ eh, metie wo yie a. Ɛna meba no sɛ, asɔfoɔ no nim asɔfo papafo paa no, ɛne asɔfoɔ no nso nim asɔfoɔ a wɔde biribi ahyɛ aseɛ. Biribi te sɛ deɛn?
Woa wonim. Dabi, wo sɛ wei no yɛsua deɛ, ebi a woka, ebi a na ɛma adwene mu no, mede bɛtusu biribi. Wɔn mfa nyame kwan no so, wɔpɛ quick. service na n'asɔfodie no nso akɔyɛ sɛ competition.
Nyamesom nyɛ competition. Megyina hɔ yi, sɛ mennya a, Nyame pɛ n'anim. Mennya a, Nyame pɛ n'anim. Nti na obi nso, ɔnwomtoni bi kaa sɛ, apɛtɛsio, Guinnessio, yɛn nyinaa bɔ pɛpɛɛpɛ. Mennya a.
Nyame pɛ na nim, wontumi ngyaagye me.
Ba, asɔfo no bi na yɛ Kristofo no nso bi no tumi yɛ sɛ, me deɛ meyɛ Kristoni, wei ɔnyɛ Kristoni. Sɛ Nyame se ɔmaake a, percentage sɛn na ɛbɛma wo? Ɛno ne asɛm no. Ɛhɔ na ɛyɛ asɛm no. Menim obi a na ɔyɛ kwarista, ɔbɛbuu me dan bɛwiaa me. Kwarista, na Yesu Kristo ti ne mu. Kwarista bɛbuu me dan bɛwiaa me. Ɛna mede tu firi, meka kyerɛ wo. Chorister wɔ tashi ɔbɛbuu me dan bɛwiaa me ei me mesuro nyame paa. Kyɛ sɛ wotumi sɛ woanhyɛ nyɛ na kyɛ sɛ metie wo yɛ nyɛ asɔredan na ɛma wosuro nyame Dabi dabi dabi ba dabi nyamesuro no te wo mu. no ɛyɛ ade adesua ɛna ade a mehunu sɛ nyame suro no ɛma kwantenten ɛma Ok wodi yie ɛma wo ok asomdwoe ok
deɛ ɛyɛ wo ahiade no ɛ wonya boterɛ no a ɛbɛba at the right time. Okay. Nyame no ndi nje ɔkyɛn. Onni nye obiara. Okay.
Okɔ pepere wo ho a. Mhm. Na uba kuti. Ubenya deɛ da unya ho unya mu asomdwe. Unya no kwa pa so. Thank you.
Okay.
Okay. Ɔse hwɛ asɔre na menim o ɔse me bɔ te sɛ mesɛ soɔ na ma koma mu nti na mentumi bɛtena hɔ akoma no mu te a wonkɔ mm. wonkɔ di anukuri sɛm okay wonkɔ yɛ obi okay adeɛ nyɛ ɔde ankɔfa okay te sɛ death Word bad no mm-hmm. you no associate it with yourself. Okay, okay, okay, okay. Ohun adi no. Mate wa se paa, mate wa se. Sɛdeɛ obi kware sati bɛbu wo pono ɛma akyɛ sɛ no ho ahometeɛ wode tu firi hɔ ka obi anka yesu yɛabɔ no asu afa no awura nyame ho nkonkron mu a kyɛ sɛ yesu ti ne mu na still ɔtumi ɛkɔbɔ korɔ no na kyɛ sɛ ama no koraa ho ahometeɛ ti wode tu firi hɔ tu biribi tu yɛfo ka biribi kyerɛ yɛ mmerantewa ne mmabaawa no ɛsim no Mesrɛ mo, yɛawoo no. Deɛ ɛsɛ sɛ wosua ne sɛ, fa buo no ni deɛ ɛma obiara a ɔsɛ, akwadaa o, ɔpanyini o. Bapanyini yɛ number one because deɛ akwadaa deɛ obiara yɛ bi, bapanyini deɛ.
Obi, yes.
Panyin no ɛyɛ ɛ nhu obi a wɔnyi a wɔdi 90 a ɔnyɛ bɛyifoɔ.
Ɛyɛ adom.
Ba na asɔfoɔ no sɛ yɛ nananom yɛ mmerewafoɔ na wɔn adi 80, 40 no ayi 140 ne 20, 120 wɔn yɛ mbayifoɔ. Wobɛka sɛ ebinom asɔfoɔ binom no. Ok asɔfoɔ binom. Ɛhɛɛ.
Wɔn nyɛ aboterɛ ma wiase. Nyame ɔde wo bɛsi asase yi so no ɔsɛ woyɛ mogyatuo da wo na yam na menim wo nti this particular word no sɛ ɛwɔ twerɛ nkonkom ne aka ato hɔ sɛ ɔsɛ woyɛ mogyatuo wɔ nna me na menim no that means no wo firi ba wokɔ wokɔ wobɛ nyina na menim wo nti deɛ wo sɛ sɛ woyɛ ne sɛ adeɛ bɛfiri wɔ ano no ɛnyɛ ade pa bisa no te sɛ maame yi too anwum yi eh, ma asɛm papa firi w'ano mmra yi nkuku asɛm bi si w'akyi Okay, Matias. Wode w'ano ka asɛm pa edi w'akyi, wode asɛm ka asɛm bɔne ebedi w'akyi. Okay.
Mesrɛ the youth no. Okay.
Youth no bebree aba na wɔn mpɛ adwuma sua. Wɔhwɛ wɔn yɔnkofo, baabi a ne yɔnko adu, watɔ car at the age of thirty or twen ɛɛ mesi twenty five, watɔ car maybe worth almost one billion, a Tafrakyɛ wahan obi dan, mepaakyɛw the next twenty years how is your life going to be or the next five years have you calculated? You've not. No.
Ɛnna yɛn ka yɛn ho. Wohu sɛ nnɛ girls no wonni kaa yɛn mpɛw nti no. Ɛn, ɔmfa ne ho.
Bebree wɔ ha koraa a anka ɔmpɛ sɛ ɔwɔ kaa, nti kɔhwɛ saa deɛ ɔse wonni kaa no. Ɛno, deɛ ɔse ɔwɔ ka, ɔɔpɛ kaa no, ɔyɛ materialistic. Okay. Ɛnnɛ, we glorify ɛse yɛfrɛ no, eh, wɔfrɛ no sɛn mpo? ɛɛ no girls na ɛɛ mo mo mu odin bi a wɔfrɛ no. slay queens fɔ naa. slay slay queens.
ɛɛ mi ba o ɔdɔ no. ɛɛ yɛsi ɛwɔ akoma mu. ɛɛ ɔdɔ ni osia tutu. okay ɔdɔ ni mu anim akyea. ɛɛ nti slay queen no when the half of the fourth uh, face is slayed are you going to love that lady. no.
or maybe the slay the back one is half and one is bigger than the other are you going to lock the ceiling. oh no no me i no go do. nti ɛyɛ ade a mo mo de ahyɛ mo mu ɛyɛ ehuhude
ɛyɛ ehuhude ɔmo nto ɔmo bo ase me ba the youth they are not learning ɛso mu school ni yɛn tumi antua so ama wa sua biribi na mboro ɛmboa wo. Wɔn ade sua biribi. Ɛna yɛn mpanyinfo no especially me me me gyina me gyina me nyɛ me me me still me I'm still learning. Yɛn nsɔfoɔ no bi, mm, yɛn politicians, mm. ɛna yɛn henfo no. Mm-hmm. These three people no, mm-hmm. oh, they are not inspiring. Me can now, mama. They are not inspiring the youth at all. They are not inspiring the youth at all. Wobɛte ade wɔ ɔhene ho a, ɛnyɛ. Wobɛte ade wɔ politician ho a, poli, parliament sɛsi a, sɛ, ah, wote deɛ ɛkɔ so. Is it, is it sending good message to us? No.
Ɛno ne ade no, ɔmo yɛ a ɔmo nhwɛ mo akyi o. Yɛnhwɛ yɛn akyi, nkyiri mma no. Yɛnhwɛ yɛn akyi. Deɛ ɛɛya ne sɛ, wabɔ bra, wanyin, wadane akɔkora, anaa aberewa, wote hɔ, na wo ba, ɛnɛ asɛm, Ɛkyena a, sɛ mobisa wɔn sɛ, Mewoo no na ɛyɛ anaa? Saa na mpanyimfo no ayɛ wɔn ho nnɛ. Yɛfaa mo sɛ monhwɛ yɛn so na ɛyɛ anaa?
Because now no, ɛyɛ ɛɛ the youth are wailing. Meka kyerɛ wo, the youth are wailing. Yɛn binom sɛ yɛasi gyina sɛ yɛbɛyɛ deɛ ɛyɛ, yɛbɛbɔ bra pa na daakye yɛn kwakorabɔ mu no yɛanya asomdwoe. The youth are wailing. The youth too should be very patient. Wosua osua no dwuma ɛboa wo paa. Okay.
Fast life no.
You go faster. Okay. Ɔn ade no and you wash away faster. Okay.
Okay. Ɔn ade no. Ade ase. Hyɛ wadɔfoɔ bɛyɛ baako mmienu bi.
Madɔfoɔ dɔɔso. Ɛɛ to yɛ hyɛ. Meka sɛ madɔfoɔ dɔɔso a. Ɛɛ nhyira nka. ɔbaa m'awareɛ noɔ, Susanna Afote.
Ɔwɔ aboterɛ ma me. Ɔwɔ aboterɛ ma me paa. Me ho nti no, wanya atamfo bebree, but ɔgu so dɔ me.
Obi biara a ɔrehwɛ eh, camera, Ghana TV, Ghana TV yi, ɔnka hu sɛ anidaso wɔ hɔ ma no. Ɔntena ase na ɔnhwɛ n'akyi, ɔndwen, ɔnhwɛ, sɛn na mepɛ sɛ mebɔ me bra? Me o, ɛnyɛ merebɔ ama nkurɔfo ama wɔn ani agye me ho, na mmom ɔbɔ ama ne ho. Sɛn na mebɔ me bra a m'asom bɛdwo me, na mesuro obiara? Afe yi a awura mu, bosome yi yɛ bosome a ehu. Obiara nhwɛ ne ho so yie, ɔmfa ne ho nhyɛ Nyame nsa na obefiri fie abɔ mpaeɛ. Wodu fie nso a bɔ mpaeɛ. Da biara yɛ sure sɛ wobɛyɛ papa ama obi na obi nka sɛ Nyame nhyira woɔ. Ɛbɛto wo nkwa da mu. Kakra a mewɔ nie. Ɔba no nka sɛ yɛda ase sɛ wo sɛ wo brɛ na yɛbɔ nkɔmmɔ twetwe nkɔmmɔ mpo ɛma yɛ afotu nsɛm a ano ɔden yie paa. Nyame nhyira wo na ɔnka wo ho nso so.